Biribiara tumi si wɔ adwuma mu nti, yɛayi Madi na seesei deɛ akɔ ne sɛ ɔbaa no nso retwe no ama aduane mu ne adidie mu nsɛm no fie ayi bi no, ɛmu ayɛ den ma nti wei deɛ nka mesrɛ wo Adaworo ma sɛ me mɛtumi koraa ayɛ wɔ security wɔ ha nom.

Ɛno na ɛbɛboa ma yɛhu sɛ nakɔ yɛ no. Ne nipa no ba yɛbɛsi ahwɛ no. Ɛno na ɛbɛboa ma hotel no akɔ so. Ɔsɛ mu bebree sɛ mommyɛngye ahohoɔ no yie. Obi reba a, kwan a bɛfa so abue door no ama na na ɛboa titiri. Obi a ɔbɛwura ha biara no, wo nipa a wobɛhyia wo bɛntena no ansa na waba inside. Sɛ woturom turom nipa no ho a, ɔkakasa daa nkyɛ na wo a womma bio. Sɛ mohwɛ wota biribi da baabi basaa a, moafa na mode ato ne mu. Mesrɛ mo adamfo, mommoa me sɛ me nso metumi mmoa mo. Na ɛnkyɛ mɛtu kwan. Mɛtu kwan akɔbɔ me ho adwaa baabi, akɔyɛ me nnwuma bi kakra. Na merekɔ no, mongya me hɔ saa. Mede me nuabaa bi reba a wɔbɛhwɛ akyiri. Yɛfrɛ no Kasawani. Sɛnea mesi yɛ ma no, ɔbaa saa pɛpɛpɛpɛ na ɔyɛ ama me. Enti mesrɛ mo, anigyeɛ a ɛsɛ fata a mode ma me no,

Hello viewers, ɛnɛ wo nua baa megyina ha a dodoɔ no ara bi a mo de me yɛ wusiw a mekamfo Grandpa One TV na ama Grandpa TV baako pɛ baabi a nipa bi bɛyɛ obi ni baabi a yɛ no nua no mɛsrɛ mo sɛ monhwɛ na mo subscribe monhyɛ Na mo like ma yɛn. Mo a mo wɔ amɔnɔne baabi a mo biara um, UK foɔ, London foɔ, um, US foɔ, ekuro no dɔɔso, mesrɛ mo mo nyinara. Yɛsi adesedeɛ na adesedeɛ na ɛto mu. Mo nhwɛ Grandpa One TV na mo nsɔ so so ayɛ. Ghanafoɔ, m'atiefoɔ.

Ɛdeɛn de na wopɛ a wonya? Deɛ wopɛ biara wobɛnya. Hɛ!
Ɛdeɛn na wopɛ sɛ wotene wɔ so? Ɛdeɛn ahokeka na wopɛ sɛ wonya? Sɛ entertainment, football ho nsɛm, hɛ, sini ho nsɛm, ɛdeɛ bɛn? Sɛ wopɛ sɛ w'ani gye. na awerɛhoɔ kusinsin. Ma w'ani nye tɛm biara. Sɛ wopɛ sɛ w'ani gye, gye, gye, na wohu sɛ yes, w'ani agye wɔ abrabɔ mu deɛ a, onua, hwɛ Gampa One TV. Saa TV no na ne ɛboa me gyina ha yi, mewɔ hɔ bi. Mede m'afutuo system no yɛ dɛn? Mabɔ awura hɔ. Ah, mabɔ awura hɔ. Enti me fansifoɔ nyinaa, wofiri adwuma ba, sɛ woadidi awie, na sɛ woamee a, bɔ mmɔden ara na tena w'akonnwa mu, ka wo nan ayɛ dɛn? To so. Bɔwura YouTube abɔnten so. Mese sɛ bɔwura YouTube abɔnten so. Woduru hɔ na nso pɛ ɛɛ Grandpa One TV. Mese sɛ Grandpa One TV. Wobɛwura hɔ nom a na wa subscribe. Wo subscribe wie yɛ a na wo hyɛ. Bɔ mmɔden a na hyɛ. Honhom kronkron no hyɛ ma obiara nya bi. Ɔtete pressure soɔ. Mese me ba mam sɛ mɛtete mo pressure so. Tete broken heart no. Nkurɔfoɔ afrɛ m sɛ nso broken heart nyinaa so ate. Wote? Obiara bɔ awura sɛ ne prɛsɛ nyinaa so ate. Enti TV papa paa a ɔsɛ obehu na ne yɛ boa wɔ hɔ no. Grandpa One TV.
Bɛhyɛ ne subscribe. Grandpa One TV. Ɛdɛ bɔ.